Bra mampanyin mekyia wo. Wei dɛ mebaa hɔ kakra ma menyi me spɛs no maba mampanyin anim. Na mampanyin adwen aba me tirim sɛ sɛdeɛ yɛbɛto aba bi a ɛwɔ nnipa bi a wɔyeyɛ yi aturutu asɛm ne adeade wei yɛ NPP NDC ne adeade no me dɛ madwen ho sɛ nka meka asraafoɔ no agum na anka akɔ sisisisisisi saa nkorɔfoɔ no asom so yɛhu sɛ wɔyɛ saa anaa wodwen ho sɛn? Ɛntumi mboa yɛn mu biara. Ei Nana Bastil aa wahala nti yɛwɔ nkorɔfoɔ bi a wɔma wɔn gɔmɛ sika one cedi koraa sɛ wɔn nkɔdi nkwaseasɛm a wɔn bɛdi oo. Ɛno nti na yɛde nhyehyɛɛ foforɔ a ɛreba. Anaa asrafoɔ yɛnyi atadeɛ ngu hɔ na yɛnhyɛ asɔfotadeɛ nkɔ afie afie mu sɛ Jehovah Witnessfoɔ nkɔtu wɔn fo sɛ deɛ wɔn de bɛgye mi no wɔn mfa wɔn adwene mmra na yɛndwene sɛdeɛ Ghana Yɛbɛpagya yɛn sikasɛm. Maame bisa Mahama nso adwene sɛ deɛ woreka no ɔne wo yɛ adwene a? Mampanyin dada Mahama, deɛ Nana aka no wo ne no yɛ adwene anaa? That will be the conclusion that should never be taken for granted. Naaso a na kyerɛ sɛ mokor ara sɛdeɛ amanfo wɔfee sɛ mokɔ, ɛnte saa. Motwa tsin bom wɔ parliament. Okay, etsiefoɔ so mahu bi o, wowɔ ntɔkwa bi ko a na wɔayi wo ho afi mu because ɔmo finally no ɔmo kɔhyia nom tea. Ba Nana, adeɛ baako ha me, ɛno deɛ woamma me kwan koraa mɛyɛ o, saa Afia Schwarzenegger ne Akua Pimpolo a ɔmo yiyiyiyi ɔmo ho de bɔ Ghana de gya no, ɛno na ama Ghana economy no akɔ fam saa o. Ɛno na mekae.
Ah na na na saa adeɛ a wɔn yei sɛ Saudi Arabia wo wo kae sɛ nka ɛbɛ mo mɛtua sika bi te sɛ. Is one point six billion dollars. Ɛɛ ɛɛ manpanyin dada maama wo nso wo kuro kɛseɛ mu Dubai a nka ɛbɛ mo no atua sika bi te sɛ. A hundred and ninety million dollars. Deɛ yɛka nyinaa nso no yie yɛm because ɛnyɛ wɔn nko wɔn anim gu aseɛ ɛba saa na animguaseɛ no kɔ ma. To the people of Ghana to the grassroots of our country. Nana mahama wate wo miss bɛ waa wo miss bɛ. ɛne Tracy Boakye ntɔkwa no. Wodɛ ma menbɔ videos no bi nkyerɛ wo. Anɔpa yi ara ntɔkwa bi apue ama wo ara wo Mizbel Mahama, Anna Tracy Boase. Wɔn yɛ nkwadaa mmaayewa mmienu a mmaa bebree di wɔn akyi. Ɛkanka secondary schools but wɔn nsɛm bi a ɛyɛ a wɔkeka no, ɛyɛ a na mma sogyafoɔ yɛpɛ sɛ yɛtwi fa mu. Wodɛ hwɛ hwɛ tie tie hwɛ hwɛ tie nsɛm yi. Kɔwensani baa, ɔbaa a watoro. Miss bɛ wo ho fo wo ho kankan woyɛ ɔbaa anka magye wo boy. Yɛma no toa so a,
Ghana daakye no ɛnyɛ daakye papa. Nana wahu Nana ɛyɛ nipa mienu pɛ ntɔkwa a anka ɔmo bɛhyɛ ɔmo baabi na ɔmo ako nso ɔmo ko a na ɔmo de abɛkyere yɛn nyinaa se yɛnhwɛ ɛno na yɛ a na mente aseɛ na mebu afu na maba no o. Dabi Nana Tieto wobɛma me kwan makɔ discipline wo anaa? Wo gyina baabi na wo dwidwa w'anum you don't know what you're talking about. Ei nana me dwa m'anum. Na kyerɛ sɛ wo koraa wo suro ɔmo.
Because ɛnyɛ nokorɛ. Naa na yɛn bisa tɛkwɛ ɛne wɔn a ɛba ha no sɛ what happened to that.
Anuanomnom ne adɔfonom, na me bɔ mo nkaeɛ sɛ wonya sɔskraibo to me YouTube channel no a, bɔ mmɔden ara, link no da soro, kɔ aseɛ hɔ na kɔ sɔskraibo, na ɛbɛka abusuakuo no, na yɛde video bi ato a woahu ahwɛ. Na me fa wei so abɔ mo nkaeɛ sɛ, ei! Ayɛ kra bɛhwɛ o, nananom farms a wɔwɔ Afianya, Afianya Tema, wɔn asɔ yɛn ase o, seesei dwumadie yi ayɛ, dwumadie yi ayɛ kra bɛhwɛ, me se, wɔn na wɔtumi de akokɔ, efie akokɔ yɛ shitɔ paa, shitɔ, moahu sɛ, yes, wodi shitɔ, Mese shito a wɔde yɛ maa me ba aburokyire, mese madi aa, da biara mede nsuo gu kyɛnsee no konko no mu, ɛtafere mu, hey, ɛnwono nsuo no because of sɛdeɛ shito no scent no teɛ nti. Hey, frɛ number no a ɛwɔ aseɛ hɔ no na ɛkɔgye wo shito. Wate, wokɔ a wobɔ Bantebe TV din a, wobɛnya wo ntesoɔ. Me, me, menka ndaadaa wo, menka ndaadaa wo, nnipa bebree.